هەمیشە دەنگ بەرز دەکەین و لە شوێنی خۆمان یان ئەو بەرپرسانەی بەشێک لە بەرپرسان بتوان بڵێم کارەکەن بۆ ئەوەی کە پۆلەکانی ئێمە ژووری قوتابخانەکانی ئێمە زیندوو بن بۆ ئەمەش بەڕاستی لە ئێستایە و لە ڕابردووە لە ئێستایە ئەوەی کەوا بکات ژینگەی پۆلەکانی ئێمە زیندوو بێت یەکێک لە گرنگترین شتەکانەوەیە کە هۆکارەکانی فێربوون بەکاربهێنێت هۆکارەکانی فێربوون بەداخەوە بەپێی ئەو داتایانەی کە لە بەردەستی بەڕێزیشتانایە زۆر زۆر کەمە یعنی ئێستا بۆ نمونە یەکێک لەو هۆیانەی فێرکردن یان بۆ نمونە یەکێک لەوانە بەکارهێنانی تاقیگەیە کە هەموومان نەزانی تاقیگە چەند گرنگە لەکوێ خوێندکارێک بەردەوام بە تیۆری وانەکەی بخوێنێ لەکوێ خۆی لە ژووری کیمیایە دابنیشێت پرۆژەیەکی هەیە یان هەر کارێکی تر هەیە لەوێ ئەنجامی بات یاا بە تیۆری بڵێ ئەم شتە ئەکرێت وا ئەکرێ یان بەم شێوازە ئەکرێ. بەداخەوە لە سەدا هەشتای قوتابخانەکانی ئێمە بەپێی ئەو داتایە لە بەردەستدانایە و دەستی ئێمە کەوتووە تاقیگەیان نییە کەواتە ئەمە ئامارێکی مەترسیدارە کە جاشمان کردۆتەوە بۆ نموونە ئەوانەش کە تاقیگەیان هەیە گرفتیان هەیە. گرفتەیە لەوەی کە پێداویستیەکان دابین نەکراوە لەوەی کە مامۆستاش لە خاڵێکە ئاماژی پێکرد زۆرجار مامۆستاش ینی شێوازی ئیشکردن لە ناو تاقیگەشە ئەوەش ینی وەکو پێویست نایزانێ ئەمەش گرفتێکی ترە بەڕاستی یەکێکی تر لەو گرفتانەی کە هەیە پێویستە باسی بکەین وانەی وەرزش و گۆڕەپانی یارییە لەناو قوتابخانەکانا. بەداخەوە ساڵانێکە زۆر زۆر کەم گرنگی بە بواری وەرزش و و گۆڕەپان دراوە، توام بڵێم زۆربەی قوتابخانەکان ئێمە گۆڕەپانیان نییە، ئەگەر گۆڕەپانیشیان هەبێت لایەن خۆتان ئاشکرایە کە کۆنکرێتە و بە تایبەتی لە دەرەوەی سەنتەری شارەکان زۆربەی یاریگاکان خۆڵن ئەمەش زانین کە خوێندکار لە ساحەیەکە یاری بکە کۆنکرێت بێ بە دڵنیاییەوە زیانەکانی زۆر زیاترە لەوەی کە سوودی هەبێت جگە لەوەی زۆر جار هەر لە ڕێگەی وانەی وەرزشەوە کۆمەڵێک هەمکوڕی تریش دروست بووە بۆ نمونە خوێندکارەکچەکان بەبێبەشەکرێن لە یاری بە هەندێ بیانوو یا هەندێک لە هەندێک ناوچە بە بیانووی نەریت و ئەو شتانە، ئەمەش دیسانەوە کارێکی ناپەروەردەییە کە پێویستە لەناو قوتابخانەکانەوە لە پەروەردەوە ئەمە ڕەفع بکرێتەوە. لە هەمان کاتا دیسانەوە هەر ئیشی وەزارەتی پەروەردەیە کە کار لەسەر ئەوە بکات وانەی وەرزش نەبێت بە چەکێک بە دەستی بەشێک لە ستافی ئیداری مامۆستا ئیداری قوتابخانەکان و هەروەها مامۆستاکانەوە بۆ گۆڕینی پلەی خوێندکارەکان و زۆربەی کات لێرە و لەوێ بیستی کە قوتابییەک پلەی یەکەمی هەیە یان پلەی دووەمی هەیە لەبەرئەوەی خوێندکاری یان مناڵی مامۆستایەک یان کەسێکی نزیک لەناو قوتابخانەکایە دەرەجەی یان نمرەی وەرزش و هونەرەکەی کەمەکرێتەوە بۆ ئەوەی ئەو بچێتە پلەیەکی پێشتر کە ئەمەش گرفتێکی گەورەیە بەڕاستی یەکێکی تر لەو بابەتانەی کە پێویستە و لەم تەوەرەیە خۆی ئەبینێتەوە بریتیە لە کتێبخانە بەڕاستی ئێمە زۆر زۆر هاوارەکەین ئەڵێن پێویستە پەروەردە لە پێش هەموو شتێکەوە بێت بەڵام ئەوەی هەتا ئێستا لە ئەزمموی خوێندکارەکان و ئەوانەی لە قوتابخانەکانەوە دەرەچن بۆمان یەکلاییە بێتەوە ئەوەیە کە بەڕاستی پەروەردە لە پێشەوە نییە یانی ڕاستە بە وتنەی ڕێی زۆر تەئکیدی لەسەر ئەکەینەوە بەڵام پەروەردە لە پێشەوە نییە لەبەرچی بۆ نمونە توانی لە ڕێگەی کتێبخانەکانەوە لە ڕێگەی پڕۆژەیەکی خوێندنەوە لە ناو قوتابخانەکانە ئێمە بتوانین گەنجەکانمان خوێندکارەکانمان مناڵەکانمان وا لێ بکەین کە فێری خوێندنەوە بن کەم نین ئەو دەرەنجام و کاریگەریانەی لە ئەنجامی خوێندنەوەوە دەست ئەکەوێت بەڕاستی جاشە شایەوەی کە تۆ لە ناو قوتابخانەکانەوە دەست پێ بکەیت ڕەنگە دایک و باوکت لە ماڵەوە چەند جار بڵێت کچم کوڕم بخوێنەرەوە بەڵام هەموومان تێبینی ئەومان کردو بەس کاتێک کە مامۆستا لە ناو قوتابخانەکەیە ئیش لەسەر ئەماکە ئەمە زۆر زۆر بە ئیجابی وەچان بڵێن ناڵێن سەد لە سەد بەڵام بە ڕێژەیەکی زۆر باشە مناڵە ئەوە وەرەگرێت بەداخەوە قوتابخانەکانی ئێمە لە سەدا شەستی کتێبخانەیان نییە

کتێبەکانی کتێبخا پڕۆگرامەکانی خوێندن نەبێت هەست بکات لە دەرەوەی کتێبەکانیش پڕۆگرامەکانی خوێندنیش کتێبی تر هەیە تا هزری فراوان بێت فەنتازیا و بیرکردنەوە و لە هەمان کاتیشدا بتوانێت داهێنان بکە بتوانێت پرۆژێکی خوێندنەوە بێت لەناو قوتابخانەکانە ئەتوانی وا لە خوێندکارەکان بکەی کە گوێ لێ بگری ڕێزی بیروڕا جیاوازەکان بگرن

لەو خاڵانەی کە پێویستە باسی بکەم بەڕێزان هەموومان ئەزانین کە میدیا ڕۆڵێکی زۆر زۆر کاریگەری هەیە بەڵام بەداخەوە لە کۆمەلگای ئێمەیان کاریگەریەکی خراپی بەجێهێشتوە بە تایبەتی لەسەر مناڵەکان و وە توێژی خوێنکار ئێمە یەک کەناڵی پەروەردەیمانەیە ئەویش تەلەڤزیۆنی پەروەردەیە تەلەڤزیۆنی پەروەردەی نووسینگەیە لە سلێمانییە و نووسینگەیەکیشی پێما ساڵی پار لە هەولێر کرایەوە، بەڵام بەداخەوە ئەم تەلەفزیۆنە نەیتوانیوە کاریگەر بێت. ڕۆژگارێک بوو بە شوێنی وتنەوەی وانەی تایبەت و ڕاستە من لە نزیکەوە ئاگادارم بەشێک خوێندکار هەبووە سوودی لەو وانانە وەرگرتووە لەبری ئەوەی مامۆستایەکی تایبەت بگرێت، بەڵام لە ڕاستیا ئیشی تەلەفزیۆنی پەروەردە ئەمە نییە و ئاگاداری ئەوەشم کە لای باری داراییان زۆر زۆر خراپە بۆیە زۆر گرنگە تەلەڤزیۆنێکی وەکو پەروەردەی کارەکانی بەرنامەکانی پرۆگرامەکانی هەم لە هەمان کاتا ئیش لەسەر پرۆگرام و ناوەندەکانی خوێندن کا لە هەمان کاتیشا بتوانێت لە ڕێگەی بەرنامە و کارەکانی نەوەیەک پەروەردە بکات کە ئەگەر بیانەوێت بەڕاستی ئەتوانێت ئەو ڕۆڵە ببینێ هەروەکو چۆن بەشێک لە میدیاکان ئەو ڕۆڵیان بینیوە لە پەروەردەکردنی جیلێکی ناتەندروست هێشتای بینین لە ناو کۆمەڵگایا. بەڕاستی یەکێکی تر لەو بەحسانەی کە زۆر بە گرینگ ئێزام. ئێمە زۆر جەخت لەوە ئەکەینەوە کە پێویستە تاقیگەیەکی تایبەت بە وانەی فیزیا، کیمیا، بایۆلۆژی هەبێت. بەڵام زۆر گرینگیشە بە تایبەتی کە تێبینی ئەوە ئەکەین خوێندکار وانەکانی مێژوو، جوگرافی، ئابووری، ماف، جینۆساید، کۆمەڵناسی ئەم بابەتانە زۆر پێی کات لای خوێندکارەکان بێزراوە، حەزیان لێ نییە. بۆیە کاتێک گە ژوورێکی تایبەت هەبێت،

چینەکان ئەڵێن وێنەیەک لە بری هەزار وشەیە هەر بەڕاستی وایە زۆر جار تۆ هەموومان یانی هەستبوونی ئەوەمان کردووە بەردەوام قساکەیت دەتەوێت ڕوونکردنەوە بی بەس کە وێنەیەک پیشانەیت ئیتر تێیەکا جگە لەوەی کە لە بیری ناچێتەوە جگە لەوەی دەیان بیرۆکەی تریش لە لای دروست دەکا یەکێکی تر لەو بابەتانە کە زۆر گرنگە بەڕاستی نەبوونی ڕۆڵی شانۆیە و گرنگی نەدان بە شانۆیە لەناو قوتابخانەکانە کە ئەمانە زۆر گرنگن بۆ دەرخستنی بەهرە و توانای خوێندکارەکانمان با هەر خەریکیان نەکەین بە کۆمەڵێک زانیاری یا بەس بە بابەتە عیلمیەکانەوە کۆمەڵێک خوێندکارێ زیینەکانی خۆیان لەوە نادۆزنەوە بەداخەوە ئەگەر قوتابخانەیەکیش هەبێ گرینگی بات بە شانەوە زۆر جار من ئەتوانم بڵێم بە دەیان قوتابخانە هەیە بەردەوام کۆمەڵێک خوێندکار بەکارەهێنێت بۆ ڕۆڵ ببینێ لە ناو شانەکانە کە لە کاتێکا ئیشی پەروەردە ئەوە نییە کۆمەڵێک بکات بە ئەستێرە لە ناو قوتابخانەکانە ئیشی پەروەردەوەی

هەموو خوێندکارەکان بەبێ جیاوازی هەرجارەو گروپێک بەشداری پێ